Хәзер иншаллах Аллаһның рәхмәте белән китапның асылына керербез һәм шушы хәдис белән шарх белән таныша башларбыз иншалла. Җәбраил хәдисе. Хәзер э, әлеге хәдис китерелә. Без бу хәдиснең гарәпчәсен э, укып тормасбыз. Татарчасына гына күчербез иншалла. Э, кем танышасы килә китапта, буның гарәпчәсе дә китерелә, хәрәкәтләр белән китерелә. Китапның э, кулында китабы булган кеше иншалла таныша алала. Әйдәгез. Башлыйбыз әлеге бөек бәрәкәтле хезмәт белән. Ни өчен бәрәкәт? Чөнки бу хезмәтне бар дөнья кабул итеп алган, машалла. Җәбраил хадисе. Бисмиллаһир рахманир рахим. Умарның, Умарның радияллаһу анһу сүзләреннән болай дип риваят ителә. Һәм әлеге хадис хәзер бәян ителә башлый. Менә шушы урында Омар дип искә алдык һәм әйткәнебезчә, әлеге китапның үзенчәлекләреннән нинди дә булса сахабәнең исеме искә алына икән, әлеге сахабә хакында бер-ике сүз белән генә монда аның тормыш юлы аңлатылып бирелеп китә. Һәм әйдәгез хәзер Омар белән танышып китик әле. Омар бин Хаттаб бин Нуфайл бин Абдул Узза бин Рабах бин Абдуллах бин Курт бин Разах бин Ади бин Кааб бин Луай. Ул икенче халиф. Аны Әл-Фарук, ягъни хак белән ялганны аеручы дип атаганнар. Исән чагында ук җәннәт белән сөендерелгән ун сахабәнең икенчесе. Ул Кораиш кабиләсенең дәрәҗәле кешеләреннән була. Пәйгамбәрлек чоры башланганнан соң 5-нче яки 6-нчы елны ислам динен кабул итә һәм мөселманнарның хәлләре көчәюгә бик зур сәбәпче була. Менә машалла, менә шуны гына карагыз, ягъни бу 5 ел буе, яисә 6 ел буе пәйгамбәребез белән сугышып килгән машалла. Ислам динен кабул итмичә, сахабаларны җафалап, алардан көлеп машалла, мәсхәрә кылып. Хәтта нәрсә дип әйтә торган булганнар. Эх, Умар ислам динен кабул итер микән дигәч, Умарның ишәге ислам динен кабул итә ләкин гомер үлсә дә ислам динен кабул итми дип әйтә торган маллар ләкин йөрәкләр кемнәрнең кулында машалла аллаһ тәгаләнең кулында һәм пәйгамбәребезнең дога кылган бик сораган аллаһ тәгаләдән һәм аллаһ тәгалә менә машалла йөрәген ачкан һәм нинди бөек кешеләрдән булган ислам тарихында хәтта пәйгамбәребез нәрсә дигән була Эй, Омар, дөреслектә шайтан синнән курка, ди. Әгәр дә син урамның бер ягыннан барсаң, шайтан шул юлны икенче ягына чыгып китә бөтенләй, ди. Хәтта шайтан курка торган булган, субханаллаһ, Омардан. Әбу Бакрның радияллаһу анһ васыяте белән аның үлеменнән соң Омар халиф булып кала һәм шушы вазифасын тиешле рәвештә башкара. Һижри исәп белән 23 елда, Зөлхиҗә ае тамамланырга 4 көн калганда, иртәнге намазны укыган вакытта утка табынучылардан булган бер кол аңа хәнҗәр белән ташлана, ягъни пычак белән. Шушы хәлдән соң 3 көн узгач ул вафат була. Аны пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва һәм Абу Бакр радыйаллаху анху янәшәсендә Җирдиләр. Омар бин әл-Хаттабны беренчеләрдән булып әмир әмур ә, әмирул мөминин, мөселманнарның әмире дип атый башлар. Ул мөселманнар өчен яңа хиҗри исәпне билгели. Аның идарә иткән чоры 10 ел, 6 ай һәм берничә көн дәвам итә. Аллаһ аннан разый булсын. 23 елда вафат була бу хиҗри исәп белән. Һәм аның үлемендә беләс шул иртәнге намазны укый башлагач, Аллаһу әкбәр дип тәкбир әйтүе була. Менә теге кол мәҗүси йөгереп чыга да шушы э, пычак белән кадый. Камләл агуланган була шул пычак. Кадый һәм соннан кешеләр иштә Омарның Мине үтерделәр, дип әйтә Омар. Шуннан соң инде ул җыгыла һәм теге кеше торып чаба, чапканда да пычагы белән уңга сулга булгап әле берничә сахабәләрне ярахәтле ялгышмаса монда 5 ме 6 ме сахаба үлә шулай кеше э, яралудан соң. Һәм шушы үлем хәлендә ятканда Омар ибн Хаттаб Аишәгә җибәрә кешеләрне, Аиша янына. Эй Аиша дия, мин үлгәч мине Абу Бакр һәм пәйгамбәрбез янәшәсендә э, җирләргә рөхсәт итәле ди.

Аңа рөхсәт итә, аңа рөхсәт итә, ярый ди, сине Әбу Бакр һәм пәйгамбәребез янында э, җирләр без үз урынымны инде сиңа бирәм ди. Һәм без беләбез хәзерге көндә дә менә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассалам Әбу Бакр һәм Умар радиаллаһу анһума алар инде бергә җирләнгәннәр. Әйдәгез хәзер әлеге хәдис белән таныша башлыйбыз. Умар нәрсә дип әйткән? Бер вакыт без Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям янәшәсендә утырганда, һич көтмәгәндә яныбызга күз ягын алырдай ак киемле, кап-кара чәчле ниндидер бер ир кеше килде. Кыяфәтенә караганда, аны сәфәрдәге кеше дип әйтеп булмас, һәм безнең арада аны беркем дә белми иде. Ул тезләре бер-берсенә тиярлек итеп, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям каршына килеп утырды, кулларын үз аягы өстенә куйды. Кайбер риваятьләрдә кулларын Пәйгамбәребезнең аягы өстенә куйды дигән аңлатма да килә. Һәм Эй Мухаммад, миңа ислам хакында хәбәр ит әле. Я Мухаммад, ахбирни анил ислам.

гыйбарәт дип әйтте. Бу кеше садак та, ягъни син дөресен әйттең, диде. Ә без аның пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям сорау бирүенә һәм сүзләренең дөреслеген раслауына гаҗәпләндек, ди Умар. Соңыннан ул хәзер миңа иман турында хәбәр итәле, диде. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям иманның асылы синең Аллаһка, аның фәрештәләренә, аның китапларына, аның илчеләренә, кыямәт көненә һәм шулай ук яхшысы да, начары да тәкъдир кылынганлыгына иман китерүеңнән гыйбарәт, диде. Бу кеше тагын, син дөресен әйттең, диде. Соңыннан ул, миңа ихсан хакында хәбәр ит әле, диде. Аллаһның илчесе саллаллаху алейхи ва саллям, ихсанның асылы Аллаһка аны күреп торган кебек гыйбадәт кылу. Әгәр дә син аны күрмисең икән, дөреслектә ул сине күреп тора икәнлеген хәтереңдә тоту, дип әйтте. Соңыннан ул, ә хәзер миңа бу сәгать хакында хәбәр ит әле, диде, ягъни кыямәт көне. Аллаһның илчесе саллаллаху алейхи ва саллям моның хакында соралучы кеше сорау бирүчедән артыгын белми. диде. Ул, ул чагында миңа аның билгеләре хакында хәбәр ит, диде. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әлеге сәгатьнең якынлашу билгеләреннән булып, кол хатын үзенең хуҗабикәсен тудырыр. Һәм син ялан аяклы, ялангач, ярлы сарык көтүчеләренең бер-берсен биналарның, ягъни йортларының биеклегендә узып китәргә тырышуларын күрерсең, дип әйтте. Соңыннан бу кеше китеп барды. Бер никадәр вакыт узгач, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям: "Эй, Умар, бу сорауларны кем биргәнен беләсеңме?" дип сорады. Мин моның хакында Аллаһ һәм аның илчесе яхшырак белә дидем. Шул вакытта ул саллаллаһу алейхи ва саллям: "Бу кеше сезне динегезгә өйрәтергә дип килгән Җәбраил иде", диде.

Сезне динегезгә өйрәтергә дип килгән Җәбраил иде, диде. Димәк, безнең динебез шушы хәдистә тупланган икән. Чөнки ул үз эченә бар динне, исламны, иманны, ихсанны алган. Асты шөрмәдә шундый аңлатма бирелеп кителә. Кемдер шундый сорау бирергә мөмкин. Безнең динебез болай да ислам дип атала бит инде.

Исламның гомуми атамасы бар. Ислам ул тәүхид аша Аллаһка бирелү, аңа гына буйсыну, итагать итү, ширектән һәм ширек әһелләреннән ерак булу. Менә әлеге ислам өч өлештән тора. Ислам, иман, ихсан. Моны хакында тулырак итеп китабыбызның алдагы бүлекләрендә танышып китәрбез әле. Шейх Салих Алия Шейх, ягъни монда инде хәзер икенче шейхның Шейх Салих Әли Әш-Шейхның сүзләре китерелә. Хафизахуллах Ән-Навауиның 40 хадисне аңлатма китабындагы Җәбраил хадисенә шәрх кылып былай дип яза. Коръәндәге Әл-Фатиха сүрәсен Уммул Коръән, ягъни Коръән анасы дип атыйлар. Чөнки әлеге сүрә, кыскача гына әйтеп, Коръәндә хәбәр ителә торган бар мәгънәне дә үзенә туплаган. Шул сәбәпле кайбер галимнәр әлеге хәдисне дә уммус сунна, ягъни сөннәт анасы дип атыйлар. Чөнки асылда бар сөннәт шушы хәдискә кайтып кала. Мисал өчен, бу хәдистә ислам дине акыйдасы, ягъни инану, дини тәгълимат аңлатып кителә. Ә акыйда иманның алты баганасына иман китерүгә, ышануга нигезләнә. Ягъни менә әйе, нәрсә ул акыйда, менә акыйда дигән сүзне ишетәбез, нәрсә ул акыйда? Мәсәлән, синең гакыйдаң нинди диләр? Ягъни аның гакыйдасын дөрес гакыйдадамы? Мәсәлән, гакыйда менә шул. Ал иманның алты баганасы. Менә иманның алты баганасы, менә шуңа ышану, инану, һәм пәйгамбәребез һәм сахабаларыбыз төсле ышану, инану. Шулай ук әлеге хәдистә исламның баганалары, гыйбадәтнең кайбер төрләре, практик яктан кылына торган гамәлләр дә аңлатылып кителә. Монысы ислам хакында сөйләгәндә Бу хадистә мөселман кешесенең үзен ничек тотарга тиешлеге, аның рухи юлы, эчке әдәбе хакында да хәбәр ителә. Мөселман кешесе Аллаһтан ничек куркырга, үзен Аллаһка карата ничек тотарга тиешлеге ихсан хакында сораганда әйтелә. Әлеге хадистә яшерен гыйлемгә караган, ягъни безгә билгеле булмаган нәрсәләр хакында да хәбәр ителә, ягъни гаиб нәрсәләр. Монысы сәгать, ягъни кыямәт көне хакында сораганда. Шуңа күрә дә бу хадис сөннәтнең күп өлешен үз эченә ала. Нәк Аллаһның Ан-Нахл сүрәсендәге сүзләре төсле ди. Ә монда Ан-Нахл сүрәсенең 90-нчы аяты китерелә. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди якынча мәгънәсе? Дөреслектә Аллаһ үзенә һәм бәндәләренә карата гадел, ихсанлы булуны һәм якын туганнарның хакларын үтәүне әмер итә. Ул шулай ук фәхешлекне, ягъни шәрәхәт э, шәригать тарафына яманланганны һәм башкаларны кыерсытып золым кылуны тыя. Ул Аллаһ сезне Шушы әмерләрне һәм тоюлары белән вәгазьләп тора. Бәлки сез аның үгет нәсихәтләре белән вәгазьләнеп тәэсирләнерсез ди. Бу Әнәхл сүрәсе 90-нчы аят. Менә әлеге э, аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, дөреслектә Аллаһ үзенә һәм бәндәләренә карата гадел булуны әмер итә ди. Асы шермәдә аңлатылып китә. Аллаһка карата гадел булуның мәгънәсе Аллаһның Раббылыгында, иләһлегендә, исем сыйфатларында бердән берлеген танып, аңа ширек кылудан ерак булу һәм гыйбадәтнең бар төрләрен дә җиренә җиткереп, аңа гына багышлап кылу. Ягъни Аллаһка карата гадел булу бер үзенә генә гыйбадәт кылу, ягъни тәүхид әһле булу. Аллаһның бәндәләренә карата гадел булуның мәгънәсе Инсафлы булган хәлдә кешеләрнең хакларын үтәү, аларга золым кылмау, аларны рәнҗетмәү, алдаламау, әманәтләрен җиренә җиткерү һәм аларга биргән вәгъдәләргә тугры булу. Һәм э, шейх Салих Алия шейх дәвам итеп әйтә, сәләфләрдән булган кайбер тәфсир галимнәре бар дин менә шушы аяттә тупланган дигәннәр.

Чөнки Аллаһның илчесе саллаллаху алейхи ва саллям һәрвакыт үзенең сахабалары яисә гаиләсе янәшәсендә булган. Шунлыктан аның тормышы һәрвакыт күз алдында булган. Ул үзенең өендә йорт эшләре белән шөгыльләнгән, сарыгын сауган, киемен ямаган, аяк киемен төзәткән, Гаиләсенә ярдәм иткән, яисә сахабәләре белән мәчеттә утырган, я авыру кешенең хәлен белергә дип барган, я якын кешесен зиярат кылган һәм башкалар. Тормышының гыйбадәт белән мәшгуль булмаган бер генә мизгеле дә булмаган. Ягъни барысы да гыйбадәт, машалла. Асы шермәдә аңлатылып кителә. Гарәп телендәге гыйбадәт төшенчәсе Буйсыну, итәгатьле һәм түбәнчелекле булу табыну мәгънәсенә ия. Шәригатьтә исә гыйбадәт ул Аллаһ яраткан һәм риза булган. Аны шиксез яратып һәм аңа якынаерга теләп, күңелдән һәм тел белән әйткән сүзләр, калеб һәм әгъзалар белән кылган гамәлләр. Ягъни Аллаһ Тәгалә яраткан барлык сүзләр, гамәлләр

Ягъни, әтиәнигезгә кычкырмагыз. Шулай бит хәмер ичмәгез. Бу да, әгәр без менә шулай э, менә шул нәрсәләрдән тыелабыз икән, бу да гыйбадәт булып исәпләнә. Э, дәвам итәбез. Ул саллаллаһу алейхи ва саллям вакытның кадерен белгән. Безнең кебек вакытын әрәм итмәгән. Менә шуны хакында менә уйларга кирәк безгә менә карагыз. Ул вакытның кадерен белгән, безнең кебек вакытын әрәм итмәгән. Ни гаҗәп, адәм баласының иң кадерле нәрсәсе аның вакыты. Әмма кеше моңа иң очсыз нәрсәгә караган төсле карый, вакытын әрәм уздыра. Һәм Аллаһ шулай субханалла. Без үзебезнең менә үзебезнең гамәлләребез белән дә моңа дәлил булып торабыз.

Мине вакытымны бушка уздырмас өчен кире кайтар әле, дип әйтәсе килүен аңлата. Игътибар итегез әле, ул кеше мине үземнең мал-мөлкәтем, хатыным, машинам, сарайларым белән вакыт уздырыр, ләззәтләнер өчен кире кайтар дип әйтмәячәк. Ул бәлки мин эшли алмый калган изге гамәлләремне башкарырмын дип әйтәчәк. Машалла. Менә шушы аяттан гына күрәбез, нәрсәкәй кеше үлгәндә вакыты өчен уфтаначак. Машалла. Монда әйтелми, мине э, менә монда аяттан гына нәрсә ди? Мине дөньяга кире кайтар, бәлки мин эшли алмый калган изе гамәлләремне башкарырмын. Менә минем вакытым булды, ләкин шушы вакытымны юк бар нәрсәгә мин сарыф иттем. Аңладым, үлдем, үлемне күрдем, кире кайтар. Шул вакытымны мин буш нәрсәләргә уздырмаячакмын. Син яраткан сүз гамәлләр генә эшләп уздырачакмын дип әйтергә тели. Шәйх Усәмин рахимуллаһ дәвам итеп әйтә. Вакыт үтә. Һәм без аннан бернинди дә файда алмыйбыз. Шуңа күрә дә вакыт иң кадерле нәрсә булып санала. Тик без аңа иң очсыз нәрсәгә караган кебек карыйбыз. Вакытыбызны бер файдасызга үткәрәбез. Әле алай гына да түгел, вакытыбызны безгә зарар китерә торган нәрсәгә әрәм итәбез. Мин ниндидер билгеле бер кеше хакында әйтмим. Бүгенге көннең күпчелек мөселманнары хакында әйтәм. Машалла субхана, шейхның үлгәненә 20 елдан артык. Әле ул вакытта телефон булмаган. Ул вакытта интернет булмаган. Менә бүген көнне күрсә нәрсә дип әйтер микән шәйх, субханалла. Ә бүген бигрәк тә инде. Кызганычка, алар вакытларын буш сүзләр, буш гамәлләр белән үткәрәләр. Дини эшләргә җитди карамыйлар. Аларның күпчелеге ихтибарсыз, гамсез, алар хәтта үз гамәлләре, диннәре бәрабәренә булуга игътибар итмичә, Бары тик тәннәренә ләззәтлек бирә торган нәрсәләргә генә өстенлек бирәләр. Ә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәссәләм исә файдасы билгеле бер кешегә генә булсынмы, яисә барчасына да кагыламы, һәрвакыт файдалы нәрсә белән генә шөгыльләнгән. Менә чыннан да менә бүгенге көндә карасаң, күпчелек кешеләр машалла, аларга нәрсә кирәк? Аларга фәкать менә шул тәннәренә ләззәт китерә торган нәрсә, Һәм бары тик күңел ачу гына кирәк. Бары тик күңел ачу гына кирәк. Концерт, анда мунча ташы, маски шоу, нәрсәкәйләр, тегесе монысы, хихи хаха, теге субханала. Шейх Фәмин тәм әйтә. Көннәрнең берендә сахабәләр Аллаһның илчесе саллаллаху алейхи ва саллям белән бергә утырып торганда, Омар булай дип әйтә бит инде хадистә, һич көтмәгәндә яныбызга күз явын алырдай ак киемле, кап-кара чәчле ниндидер бер ир кеше килде. Кыяфәтенә караганда, аны сәфәрдәге кеше дип атап булмас, һәм безнең арада аны беркем дә белми иде. Шәйх Усәмин әйтә, бу бик тә гаҗәп нәрсә. Күз алдына гына китерегез. Ул кеше мусафир булмаган. Аның хакында бу кеше яңа гына юл сәфәреннән килде дип әйтерлек түгел. Ни өчен дигәндә, мусафир кеше бигрәк тә ул чорда тузанга батып, чәчләре тузгып беткән халәттә була. Чөнки алар дөя өстендә яисә җәяү йөргәннәр. Элек җирдә асфальт булмаган, бар юллар да тузанлы булган. Шул ук вакытта бу кеше безнең җирлектә яшәүчеләрнең берсе дип тә әйтә алмаганнар, чөнки аны беркем дә белми. Алар бу кешене күреп бик нык гаҗәпләнделәр. Чөнки ул пөхтә килеш, ап-ак киемнән, кап-кара чәчләре чиста булган хәлдә килде. Шулай итеп, чәченең кара булуы аның яшь егет икәнлегенә, ә киеменең ап-ак булуы исә өстендә сәфәр эзләренең булмавын аңлата. Бу урында мактауга лаек ике сыйфатны искә алып китсәк дөрес булыр. Ул да булса, чиста пөхтә кием һәм чиста чәчләр, ягъни тәннең чиста булуы. Галим, укытучы янына гыйлем алырга килгән кеше киеменең һәм үзенең чисталыгына бик игътибар итәргә тиеш. Шунысын да әйтеп китү урынлы булыр, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи вәссәлам ак кием яраткан, ак кием кигән, Һәм вафат булган кешеләрне ак кәфенлеккә төрергә әмер иткән. Әле хадис әлеге сүзләр менә Абу Дауд һәм Тирмиди Имам Ахмадның муснатында хәбәр ителә сахи хадис. Ягъни, әгәр синең мөмкинчелегең була икән, ак төстә киенергә тырыш, ак кием киерергә тырыш. Чөнки пәйгамбәребез ак төсне яраткан һәм менә үлгән кешеләрне дә ак кәфенлеккә төрергә әмер иткән. Ул пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп утыра. Бу кеше Җәбраил алейхиссалам, бөек фәрештәләрнең берсе була. Башкарган эшенең бөеклеге аркасында ул хәтта без белгән фәрештәләр арасыннан иң яхшысы булып исәпләнә. Чөнки аның эшчәнлеге, аңа йөкләтелгән вазыйфа Аллаһтан аның илчеләренә вәхи җиткерү. Ул бөек фәрештә. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям аны үз кыяфәтендә ике мәртәбә күрә. Беренчесе аның җирдә, ә икенчесе күктә була. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям Җәбраил фәрештәне беренче мәртәбә күрүе Хира куышлыгында була. Аның 600 канаты булып, шул канатлары белән ул бар офыкны каплап ала. Моның хакында иншалла без үзебезнең сирә дәресләребездә э, карап китәчәкбез. Нәкъ менә шушы бүлеккә килеп җиттек тә инде сирәдә. Иншалла, Аллаһ җиңеләйсә, анда танышачакбыз. Фәрештәләрнең канатлары бар. Шул сәбәпле алар бик тиз оча алу сәләтенә ия. Аллаһ субханаһу тааля фәрештәләрне икешәр, өчәр, дүртәр канатлы илчеләр иткән, Аллаһка мактаулар булсын, дип әйтә. Бу Фатир сүрәсе, беренче аят. Карагыз, Аллаһ Тәгалә фәрештәләр икешәр, өчәр Хәтта өч канаты бар. Дүртәр канатлы илчеләр иткән. Аллаһка мактылар булсын. Ә э, Җәбраил фәрәштән күпме ничә канаты булды? 600 канаты булды, машалла. Аллаһ субханаһу ва тааля булай дип әйтә. Бу Коръән Аллаһ тарафыннан Мухаммадның күңеленә салынган вахи генә, һич башка нәрсә түгел. Аны куәтле һәм мәхәббәт сурәтле Җәбраил өйрәтте. Ул, ягъни Җәбраил, югары офыкка күтәрелде, соңыннан якынайды һәм җиргә төште. Ул аннан, ягъни Мухәммәдтән, ике җәя озынлыгы, хәтта аннан да якын ара ераклыгында иде.

ягъни Җәбраилне күрү, җиденче күктә үскән Сидратул Мунтәһә дип аталган зур агач янәшәсендә булды. Аңа җирдән күтәрелгән һәм Аллаһтан иңгән бар нәрсә дә барып ирешә ди. Ягъни менә Сидратул Мунтәһә ул менә шушы күктә, җиденче күктә үскән агач икән. Аллаһ субханаһу ва тааля фәрештәләргә башка сурәткә дә керә алу мөмкинлеген биргән.

Бик матур, бик чибәр сәхаба була, менә шуның кыяфәтендә дә килә торган булган ул пәйгамбәребез янына. Шейх Утәймин дәвам итә. Шулай итеп, Җәбраил алейһиссалам пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям янына якын килеп, тезләре аның тезләренә терәлерлек итеп утыра, кулларын үз аягы өстенә куя. Аның шушы гамәле нәрсәгә ишарә итә? Бу әдәпнең камиллегеннән. Аның шулай эшләве галим янына гыйлем эстәргә дип килгән укучының укытучысы каршында үзен ничек тотарга кирәклеген күрсәтә. Укучы, гыйлем эстәүче кеше булдыра алганча, укытучысы каршына якын килеп, әдәп, хөрмәт белән әйтеләчәк мәгълүматны тыңларга әзер булып утырырга тиеш. Бу безнең дини дәресләрдә дә иң беренче чиратта һәм дөньяви дәресләрдә дә дөньяви вакытта да син мәктәптә укыйсың колледжда укыйсың институтта укыйсың хөрмәт укытучы кешегә хөрмәт күрсәтеп әдәп күрсәтеп янына килеп ул әйткән мәгълүматны үзләштерергә тырыш әдәпнең әлеге төре бик тә мөһим шуңа күрә дә Укучы кешенең ничек итеп утыруында, сөйләшүендә, сорау бирүендә, тәрбиялелек күрсәтүенә карап, укытучы кешенең дә аңа карата ихтирамы артачак. Ул аны үзенең якын кешесе итәчәк, укучысының биргән сорауларына яхшы итеп җавап бирергә тырышачак. Шулаймы? Син укытучы кеше, шулаймы? Әлеге әдәпләр галим кешенең йөрәгенә тәэсир итмичә калмый. Шәригать чикләреннән узып китмичә, галим каршында үзеңне күбрәк куштырнаклар эчендә түбән сеткән саен, галим кеше үзенең игътибарын да сиңа күбрәк юнәлтәчәк. Шуңа күрә дә галимнәрнең якын укучылары бар. Ә моның сәбәбе исә укытучыга карата булган әдәпкә бәйле. Менә шушында аңлат э, бер искәрмәдә ясап китик. Субханалла, синең бер укучың булырга мөмкин. Ул икеле капчыгы булырга мөмкин. Ләкин менә шушы әдәплелеге белән, ничектер сиңа кара табылган теге йомшаклылыгы белән, тәкәббер булмаганы белән, ул синең йөрәгеңне яулый да ала инде, машалла. Шулай бит. Юк инде бу. Ноль инде бу, субханалла. Ләкин аңа Яхшырак билге куярга тырышасың, куясың килә. Икелелек эшләдең икән, ичмасам, өчлелек булса да куярга инде. Минус дүрткә булса да тарттырып булмас биткән инде дигән буласың. Ә бер отличник булырга мөмкин. Ләкин ниндидер тәкәбер бу, ниндидер озын телле бу, тарткалаша бу. Менә бу отличник булуына да карамастан, отличник булуына карамастан, ул синең йөрәгеңә ятып бетми. Ни өчен? Чөнки син аннан тынычлык күрмисең, анда җаныңа рәхәтлек күрмисең сукалы. Киресенчә сине сорың уны кайнатып кына тора бу. Менә шушы фәнне белгәне өчен бишлеге җавап биргәне өчен син аңа бишле куясың инде. Ә менә теге укучы, менә шул үзенең әдәплелеге белән сине әсир итеп ала. Шуңа күрә дә безнең галимнәребез, сәләфләребез нинди сүзләре бар. Әгәр дә бүгенге көндә кешене әсирлеккә алып, ала э, әсирлеккә алып була торган булса, ягъни пленга алып була торган булса, ул да булса күркәм холык белән, әдәп белән генә әсирлеккә алып була ди. Менә бу һәммәбезгә дә үрнәк. Бу беренчедән э, укучыларга да һәм укытучының үзенә дә. Менә син укытучы, син шулай балаларның әти-әниләре белән дә эшлисең, мөгамәлә кыласың. Әти-әниләренә дә күрә яхшы мөнәсәбәттә бул, күркәм мөнәсәбәттә бул һәм шулай итеп үзеңнең күркәм холкың белән, әдәбең белән менә шушы әти-әниләрне дә үзеңә кул итеп ал, аларны әсирлеккә ал, машалла. Әле соң бер Аһа, менә бу хәзер бит ярым. Губдырабыз да. Э, Җәбраил алейһиссәлам пәйгамбәребез каршына килеп утыра һәм "Эй Мухаммад" дип дәшә. Ул пәйгамбәребезгә "Эй Аллаһның илчесе" дип түгел, ә чүлдә яшәүче гарәпләр, ягъни бәдәвиләр дәшкән кебек дәшә. Бәдәвиләр шәһәрдән, ягъни Мәдинәдән, Иракта яшиләр. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям белән ни рәвешле сөйләшергә кирәклеге хакындагы әдәпне белмиләр. Шуңа күрә дә алар пәйгамбәрбез янына килгәч, "Эй Мухаммад" дип эндәшәләр. Җәбраил дә алейхиссалам үзен сахабәләр каршында чүлдән килгән кеше итеп күрсәтергә тели. Ә Аллаһ өйрәткән әдәпне белгән сахабәләр исә "Эй Мухаммад" дип түгел, ә "Эй Аллаһның илчесе" дип мөрәҗәгать иткәннәр. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля Арагызда булган Аллаһ илчесенә дәшүегезне бер-берегезгә дәшкән төсле үк итмәгез, дип әйтә. Бу Нур сүрәсе 63-нче аят. Бу аят бер яктан Пәйгамбәргә саллаллаһу алейхи ва саллям исеме белән дәшмәгез дигәнне аңлатса, икенче яктан Пәйгамбәрнең саллаллаһу алейхи ва саллям сезгә атап дәшүен башка кешеләрнең дәшүе кебек итмәгез дигәнне аңлата. Без пәйгамбәребездән саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр ителгән әмерләргә телибез икән үтәрбез, теләмибез икән үтәмибез дип, гади кешенең әмерләренә караган төсле карарга тиеш түгел. Шулай ук аннан саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр ителгән тыюларга да әгәр теләмәсәк үтәмәбез, теләсәк үтәрбез дип, гади кешенең безгә карата әйткән тыюларына караган төсле карарга тиеш түгел. Шулай ук аңа саллаллаху алейхи вәсәлләм мөрәҗәгать иткәндә дә, әй фулан фулан дип бер-береңә, иптәшеңә дәшкән кебек дәшергә түгел, ә эй Аллаһның илчесе дип дәшергә кирәк иде. Әмма бу чүл кешеләре гыйлемнән ерак булганга күрә, әле аларның күбесе надан булу сәбәпле, Аллаһ илчесе саллаллаху алейхи вәсәлләм янына килгәч, аңа исеме белән әй Мухаммад дип эндәшәләр. Җәбраил, Аллаһның аңа сәламе булсын, пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям, "Ахбирни анил ислам". Миңа ислам хакында хәбәр ит әле, ди. Ягъни, нәрсә ул ислам? Ислам төшенчәсен ике мәгънәдә аңлап була. Беренчесе, бар динне үз эченә алган киң мәгънәдәге ислам. Ә икенчесе, тар мәгънәдәге ислам. Ягъни, тышкы гамәлләр белән бәйле булган ислам. Шул гамәлләр сәбәпле кеше көферлектән чыгып, исламның беренче баскычына баса һәм мөселман була. Җәбраил, Аллаһның аңа сәламе булсын, бу очракта пәйгамбәребездән саллаллаһу алейхи ва саллям тышкы гамәлләр белән бәйле булган ислам хакында сорый. Аз төшермәдә шундый аңлатма берилеп китә. Тышкы гамәлләр белән бәйле булган ислам дип, пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям Җәбраилнең алейһиссалам миңа ислам хакында хәбәр ит әле дип соравына биргән җавапны әйтәбез. Ник аны тышкы гамәлләр белән бәйле булган ислам дип атыйлар? Чөнки исламның шул биш баганасы гамәлләр аша күренә. Ике шәһадәтне тел белән әйтәбез, калган дүрт багананы, ягъни намаз, ураза, зәкәт, хаҗ, э, хаҗ да тышкы гамәлләребез аша күрсәтәбез. Бу тиешле минимум. Шуның аша кеше ислам диненең беренче баскычына баса һәм мөселман дип атала башлый. Шейх Хусеймин дәвам итеп әйтә, рахимахуллах, э, Җәбраил фәрештәнең хәбәр ит әле Дигән сүзнең мәгънәсе син өйрәнгән, сиңа Раббыңнан иңгән мәгълүматны хәбәр ит. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үзеннән уйлап чыгарып берни дә сөйләми. Ул бары тик Аллаһтан иңгәнне генә хәбәр итүче. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, ислам ул синең Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы бер иләһ тә юк һәм Мухаммад Аллаһның илчесе дип шәһадәт китерүең дип җавап бирә. Һәм дәвам итә инде калганнарында. Шулай дип башлый. Шулай итеп, Аллаһның илчесе саллаллаху алейхи вәсәлләм Җәбраилнең алейхиссәлам соравына җавап итеп, исламның нәрсә икәнлеген аңлатып, аның баганаларын саный башлый. Хәзер сезнең белән исламның шушы баганаларын карап китәрбез. Һәм без моны э, киләсе дәресебездә башларбыз.